I ētahi wā, i ngā tau kua hipa ki Pātai au i te pātai ki au anō, he aha, he aha te, te take i tae mai tētahi pōhiri ki a au ki ehara mai ki te kauhau ki a koutou ngā mea e kawe haere nei i tō tātou reo ki uta ki tai. Ānei nā, a koutou ngā mātanga Kāre e hari te mea kai au tētahi māramatanga nui nei hei tuku ki a koutou karekau. Hoi anō i puta te kōrero, haere mai, nō reira me ngana ki te kapo mai tētahi whakaaro nui hei waihotanga mā koutou. I ētahi wā i au e noho i te Whare Pāremata te whakaaro ake, ko tēnei āhuatanga o te whakawhitinga Reo Māori ki te reo Pākehā, reo Pākehā ki te reo Māori, reo Māori ki te reo Pākehā, reo Pākehā ki te reo Māori. Kātahi nei te mahi uaua. I te mea ko tōu ō whakaaro, eh, i roto i te whare pāremata, ah, hāngai tonu ana ki ngā mahi o te whare pāremata, ka mutu ka puta ki te ao Māori kua hē katoa te kōrero. Hē katoa. Engari, mena ka noho au ki roto i nga wānanga reo, reo, oh, kua pai, kua noho tau te wairua. Engari, tēnei āhuatanga te schizophrenic, ah, kua raruraru whakapōrērea i te ngākau o te ao Māori i tēnei wā. E hari te mea, he āhuatanga hou tērā, engari he mea wānanga mā tātou. Ko te schizophrenia e rere haere nei i a tātou. Whakawhitinga mai te reo o te ao Māori, te reo ao Pākehā, reo Māori, reo Pākehā. Kei reira tonu tētahi mea whakaaro, he whakaarotanga, kei reira tonu tētahi whakaaro hei wānanga mā tātou. Tuarua, e whakaaro ake au ki te kōrero mō tōku noho i te mato o te whenua. me taku mataku i au e kōrero ana kei te whakamātauria te pai rānei, te kino rānei o taku reo. Konei te āhuatanga o tā tātou ana hoa i tēnei ao. I runga i te marae, i hea rānei, kei te whakamātautau tātou i te āhuatanga o te reo a tēnā, a tēnā, a tēnā, i a rātou e tū ana. Kāre te mea, ehara i te mea kei te kī he kino tērā, he painga rānei, engari he kōrero anō tērā hei wānanga mā tātou. Ko tā tātou whakamātautau i te reo, me te mōhio noho ki ngā tau kua hipa ake, arā noa ētahi pēnei a Tīmoti e kī ana, Eh, mēnā kāore i tika te reo, ā, kāore he take o tērā tāngata. Ā, arā noa ētahi kei te kī, Kia ngāwari, kia ngāwari. Mēnā kei te kōrerohia, pa, hē mai, tika mai, tukuna te reo kia kōrero. Kia kōrerohia te reo i ngā wā katoa. Engari i au e tamariki ana, e whānau mai au i roto o te kaokaoro o Pātetere, ka mutu ka hoki au ki te taha o tōku whaea ki roto o Te Arawa, ā, ki reira tipu ake ai. Ko tōku kuia tonu, kotahi anō tōna, tana reo, reo Māori. Kāore au i rongo i a ia e, ā, tae, taihoa, i rongo au e kōrero, i a ia e kōrero Pākehā ana, ētahi kupu, hikari iti. ā, kāri, te mea koina te mahi, parei kāri, ā, ka mutu, ērā kōrero ka miraka, te mea koira tāna, tana kōrero ki ahau, haere ki te tiki miraka. Ā, nō reira, ko tana reo, ā, tekau, ā, kotahi rau, tekau mā rua tau tōna pakeke, wā mate ia. Tōku whaea, Tōna reo, reo Māori, reo Pākehā. Ka reira aru. Ka mutu i tipu ake au, i te mea i mate taku pāpā, i a ia, i au e tamariki ana, kāre au tino rongo ia e kōrero reo Māori ana, nō reira i tipu ake au i roto i tērā āhuatanga. Ehara i te mea i noho au i te tao o tōku kuia kāo, i noho i te kāinga o tōku māmā, māua tahi, Ā, engari, ā, nā wai, nā wai, haere ki te kura o Tīpene, rongonui, Tīpene, te kura rongonui o te, o te ao. Ā, kia ora, kia ora. Ā, engari, ā, i au, i te, taku taenga atu ki te kura, kātahi au ka rongo i tē, tētahi hunga kōrero Māori nei i ngā wā katoa. Ā, ko ngā mea pēnei e taiārahia, i tērā wā, ko Alfie tana ingoa, Ko Professor ināiane, kua rerekē tana ingoa. Ko rātou, ngā mea o roto o Ruātoki, o Tūhoe, ngā mea o roto o Te Tai Tokerau anō hoki. Haere ki te kore i runga i te papa tākaro ko te reo, te reo Māori, te reo e kōrerohia ana. I runga i te papa tākaro tonu, i ohorere au ki tērā, hārawene nei, hārawene nei i te mea, I reira au e ako ana i a Tamohae rāua ko Rewi, Tamohae rāua ko Hata rāua ko Pani, ā, whakaaro ake, Ha! Ki te au e ngā kōrero mō te kaha ka rerekēa te kaha ki a Te Arawa, ā, he aha te, he aha te, te, he aha te tikanga o ēnei kōrero ki a au? No reira, i ako au i roto i tērā āhuatanga, ā, e eke au hei, hei head boy, ērā āhuatanga, nō reira i whakatūria au e, ētahi o ngā kaiako hei tuku kōrero, engari he i reira tonu i te whakamā, nā taku kōrero, ko, kore mōhio ki te whakaputa kōrero i roto i te reo Māori. I tū atu o te, tēnā koutou katoa, ngā mea i ako nei, i, i akona, i whakaakongia mai ai ki a au i tērā wā. Ā, ka puta i te, i te kura, ka haere ki te whare wānanga o, o, o konei, ā, ko ngā mea o tērā whakatipuranga, Ko Te Wharehuia taku kaiako i tērā wā. Honekā mā, Matu, Matu Te Hau mā, Meremere Penfold mā, ko rātou ngā kaiako o konei. Ā, nō reira, ko te mahi pai, ko te haramai ki te pāparakāuta. I tū ki konei, i tēnei wāhi tonu nei. Ko te ingoa o tērā pāparakāuta, ko te Kiwi. Nō reira, i haere mai mātou ki konei, i kōrero ai, a Te Wharehuia mā, mātou, i haere mai ki konei, ngā kaiako me ngā tauira, ki konei haurangi ai. Ā, Engari i reira tētahi hunga o roto i te kura o Tīpene, nā rātou ahau i tiaki poipoi, engari nā rātou anō hoki ahau i whakatū i te wā o te mihi me te pōhiri ki tētahi atu. Nō reira, hei whaiwhai haere taku tūranga i te kura. Na, ka mutu i konei, ko te mahi nui, ko te haere ki te takiura, whare takiura o konei hei kura māhita. Ko te mate kē e, ko ngā kaupapa, ko te reo Pākehā, social studies, me tētahi mea koretake nei, nō reira i whakawhiti au ki te physical education me te reo Māori. Ko te mate kē mēnā kāre tika tō whakaako, tō mōhio, pēhea e taea ai e koe te whakaako i tētahi atu ki te reo Māori. Nō reira, i āhua pakari ake taku reo. Ā, Nāwai, nāwai, i tūtaki atu ahau i taku hoa a Erana i te kura o Māngere College, ā, i au e tiaki ana i a ia, tana tiaki rānei i au, ā, ka mutu, ā, waimarie ana ahau i te mea arā anō tētahi wahine kōrero reo Māori, āhua ōrite māu i puta i te, te kura ā-noho, ko Hato Hōhepa tērā, ā, ka mutu, ā, he kaiako, ā, Noira, e āhua tau mai ngā whetū o te rangi ki te wāhi tika, ā, ka pai, e eke, e eke panuku, e eke tangaroa. Ā, ka puta i konei, ka haere ki te kura māhita, ā, ki, ā, ki Waikato, hei kura māhita i Fairfield College. Ā, nō reira, i, i tae atu au ki tētahi wāhi, ā, me kī, ko, ko te tino pūtake o tēnei kōrero e kī ana, waimarie ana ahau i noho nei au i te taha o ngā mea pēnei te, te koroua nei, ā, te murumāra, a Hīrini, i waku hīkoi katoa, kei te tino waimarie ahau i noho nei i te taha o ngā mātanga o te reo. I rongo au i a rātou e kōrero ana. Huirangi Waikiripūru, Erana Kolta, Ēnei āe, ēnei wāhine, ēnei tāne katoa, nā rātou anō ahau i whāngai, i poipoi i roto i taku hīkoi ā-reo Māori. Nō reira, konei te mea e ngaro nei i ētahi wā i a tātou, ko tērā momo hunga e whai nei i tērā tauira. I te mea ko, ko mate tonu ētahi, ehara i te mea he, tipu, he whakatipuranga hou e puta mai ana, e pērā anō te āhua. I tua atu i a koutou. i tua atu i a koutou i a tātou. Ā, engari ko te, o, ko te e eke ki tētahi wāhi tino ātaahaua rawa atu, ko te whānautanga mai o taku pēpi tuatahi. Nā, kāre he paku tohe i puta mō te whakaaro kia reo Māori tērā tamaiti. Karekau, tana whānautanga mai, ā, tae rā anō ki tēnei haora, tēnei wā, 30 tau kua hipa, ko te reo Māori tana reo. Engari, ā, ā, tērā, tērā, nō reira, koinei te wāhi, te wā o ātaahua rawa atu. Kia kite koe e, e i a koe, ia kia, kia eke ki te wā ka whāngai koe i tō reo ki tō tamaiti. Koinei te, ā, te, te wāhi ātaahua. Engari he wāhi ātaahua nui rawa atu i tērā, Ko te whāngai i tō reo ki tō mokopuna. Kai au tētahi mokopuna. Kai au tētahi mokopuna. He ātaahua te whāngai i tō reo, te kōrero i tō reo ki tō mokopuna. Engari he whakamātautau kei te haramai. Āe rānei ko te, ko te tamaiti o tērā mokopuna, ā, kai reira tonu te whakamātautau nui. Mēnā ka pērā, oh, ā, kua tino harikoa taku ngākau. ā, ki tērā momo āhuatanga. Nō reira, ēnei kōrero katoa e hoa mā, he tīmatanga kōrero mā koutou kia kī atu, arā anō ētahi mea hei mea wānanga mā koutou kia matua mōhio mai ai ki taku hīkoi i roto i te reo Māori. Nā, ehara i te mea he pai tonu tēnei hīkoi i ngā tau kua hipa ake, arā anō nā uauatanga, Pēpi tuatahi, pēpi tuarua, ka eke ki Taranaki, te, te kāinga o taku hoa rangatira. Ā, i tīmata māua, ā, ko ia kei te taha, ā, tauhua, i Taupō, ā, he kōrero nui kei te haere, engari tauhua, i Taupō, e, i Taupō, ā, te pēpi tuatahi, i puta te whakaaro me haere tēnei pēpi ki hea, ā, kōhanga reo. I tērā wā, ko te kōhanga reo, ō, ehara i te mea i te wāhi pai. Whaira, ka puta te whakaaro o taku hoa me whakatū i tō māua ake, tōna ake kōhanga reo. Mā reira ka mōhio, ah, kua tika tonu te whakaako o te tamaiti. Ka whakapā atu ki ētahi o ngā mātua, ah, waimarie ana i tērā wā i puta i waho ake o te Whare Wānanga o Waikato, ka hēri atu i tētahi kaupapa, hea te mea i tēnei wā, extension learning, hea rānei, content content, Engari, te pukapuka o mua noa atu ko te whakawhirinakitanga o te tiwhikete, te tiwhikete o Te Whare Wānanga o Waikato, hei mea heri i te mata o te whenua ki reira whāngai atu ai te reo Māori. Ā, engari waimarie ana, ko ngā mea o Ngāti Tūwharetoa i puta, i haramai ki ngā karāhe o taku hoa, ka mutu i kite atu i tētahi rōpū nei, whāiti, whāiti i te hiakai ki te reo Māori, mō te reo Māori, ka mutu ki te tuku i ngā tamariki. Ā, ka mutu, ko te mate kē, ā, ko te paenga ake o tērā tiwhikete, ko ērā honga ināianei kua puta hei kaiako mō te reo Māori. Nō reira, ā, i whakaaro ake, ā, koinei te huarahi pai hei whāngai atu i te reo Māori ki, ki ētahi. Ka mutu i reira, ka haere ki Taranaki, te kāinga o taku hoa. Ā, he aha te kaupapa? He hiahia nō māua ki te whakatū i tētahi kāinga kōrero Māori. Arā, ā, mēnā ka haere koutou ki Ngāmotu, Arā nō tētahi wāhi ko Rangiātea te ingoa. Rangiātea he wāhi ā-hāhi nei, engari i roto i ngā tau e toru, whakatūria e taku hoa ko tētahi kōhanga reo, ā, arā nō nā uauatanga o te kōhanga reo me te Kura Kaupapa Māori, te tīmatanga mai o te Kura Kaupapa Māori. Ko te mahi uaua, ko te kohi moni, ko te kaiako, haere ki te mahi, tāna mahi me tana pūtea o te MSD, Kaua na te pūtea o te Kāwanatanga, ā, i te mea kāore i whakaaetia i tērā wā kia tū ngā kōra kaupapa Māori, ā, ka mutu ko te wāhi ki au, ko te whakatū i te reo irirangi Māori, ko te korimako o Taranaki 94 tā waru te ia rere, ā, te korimako o Taranaki, ā, ka mutu ko ngā, ā, ko au te tumuaki o te kuratini i tērā wā, nō reira, āta whakaaro ake, pēnei tēnei nā, he wāhi kaua ko te marae, Ko ngā karae he reo Māori, ko te kōhanga reo, ko te kura kaupapa Māori, ko te reo irirangi Māori, ko te kaiako, ko te puna kaiako, reo Māori. Boom! Koira te wāhi pai rawa atu hei whaka, whakarahi ake, whakapiki ake te oranga o tō tātou reo. Engari he mate e ipota, e ipota. He mate e puta. Na te maro o taku hoa ki te kii, mena ka heria to tamaiti ki roto i te kouanga reo ki te kura kaupapa Maori, me haere koutou ki te kore, ki te, ki te, ki te karaehe Maori kia ako i te reo Maori, ka tahi. Ka rua, ko te reo Maori anake i te reo, i te karaehe, ko i tau ko koutou ki, oh, hea te rerekētanga o tērā. Ko te mate kē o tērā, o tērā wā, ko te hiahia no ētahi kia tono mai nā tamariki ki roto i te kura kaupapa Maori, Paku nei te reo. Engari ara i reira tonu te hiahia. Ko tā taku hoa kāo, whakapakari ake te te oranga, te reo o tērā tamaiti i mua o te tuku mai ki a mātou. Ā, i pahū mai, pahū nui nei. Koinei i puta i Taranaki. I pērā rawa te kino, ā, nā runga i te mea ko Kohetai ka kī, oh, he mārō rawa, he mārō rawa ērā tūru, ā, ērā ture. Engari, ā, kei te, kei te whakamārama ake ēnei i te mea, arā anō ngā piki me ngā heke o te oranga o tō tātou reo. Ā, tāngata nei, ka pā mai ki, ki tētahi, pēnei au, pēnei e taku hoa. Nā reira, ka haere, ka puta i reira, Ah, he, he rawe ērā wā, engari i roto me kī i te ao whānui i tērā wā, ko ngā take nui, tino rangatiratanga, porotēhi, waitangi, ah, te haki, ērā āhuatanga kōpaki o te, o te kāwanatanga. Nō reira, i roto i tērā āhuatanga, te hiahia ki te, kia ora tō tātou reo, I roto tērā āhuatanga te ao nui o te ao Māori, arā, te, te tupuranga mai o te kōhanga reo, kura kaupapa Māori, reo irirangi Māori, pouaka whakaata Māori, ā, porotēhi, waitangi, blah, blah, blah. Nō reira, he pai tonu i tērā wā, ko te mate kē āhua radical tonu ētahi, tino radical nei, ā, nō reira, i hihia rātou ki te kī, ā, kei te pīrangi au ki taku reo, pai mai, kino mai, te tikanga ia, ka, me, me tuku atu au i taku tamaiti kore kōrero Māori nei ki roto i tērā kura. Nō reira, a, ah, tērā raruraru tērā. Nō reira, a, ah, kāti, kia rere tika tonu au ki te mutunga mai o te kōrero. A, ah, ka hoki au ki toku kāinga, pēnei, kare kore, pēnei a koutou. He mate nui o te hokinga ki te kāinga. Ko te matenga o te hokinga ki te kāinga, e pai tonu te hoki ki te kāinga a whakapapa nei, engari O roto i te wharekai, o runga i te marae, e tō, e kī, e kī, koutou o te whare wānanga, hoki mai ki te wā kāinga ki konei tohutohu mai i a mātou, e taihoa, e tau, e tau, e tau e rea, e tau, tērā kōrero nei. He, tērā āhuatanga katoa, he uaua, he uaua te hoki ki te kāinga me tō, Tirohanga ki te ao, ā Tāmaki, ā Pōneke rānei, engari ko tō ao i te wā kāinga he rerekē noa atu, ā reo, ā whakaaro, ā aha rānei. Nō reira, he aha tāku i taku taenga atu ki te kāinga? He waru rīwai, he horo i parēti, he whakatika i te tēpu, he tapahi mīti, e tika ana tērā kōrero. Ā, Ahakoa ko ētahi ka kīa te, e, kei te pai, waiho ngā tēpu mā te wahine tērā, e, kāo. Ko tāku, he āro nui nei ki ngā mahi o te marae, kia, kia ā, turaki i ngā taiapa i whakatūria i te marae. Ā, tēnei wā, ā, ko eke au hei kaikōrero mō taku iwi. Engari, kei te, ko te tino pūtake o taku kōrero ko te kī atu, arā anō nā uauatanga o tēnei hīkoi i roto i a tātou. Ā, ko te ao Pākehā, Engari i roto i a tātou anō, tātou e herehere nei i a tātou i roto i ngā pouaka, ehara i te mea kei te tūwhiri te ngākau, te wairua ki ngā āhuatanga hei whāinga mō tō tātou reo. Nō reira, tērā, tērā. Hei, nō reira, hei, he aha te mutunga mai o taku hīkoi i roto i te reo, ā, nō tēnei, nō te, nō tēnei tau tonu nei, ko au te mea i whakahoki atu i tētahi pire mō te reo Māori ki roto i te Whare Pāremata. Ka kī mai a Tāne, Kaua e kōrero mō te, mō te mātāwai. Engari, engari, ā, kei reira tonu i tēnei wā, mai i au e pēpi ana, tae rā anō ki te wā, anei ahau, noho hei minita e whakatakoto nei tētahi pire reo Māori nei i roto i te whare pāremata. Nei te kia, ō, me tika tērā pire. Me tika tērā pire. Nō reira, ā, kei te mōhio tonu pea koutou i te hītori, engari te tikanga ia ka whakahokia ki roto i te whare pāremata a Te Tau Hou, kaupapa nui, hei te mea, ko tēnei pire ka whakahokia ki roto i te reo Māori. Ko ētahi ko kia, ā, he aha te tikanga o tērā? Well, i te wā i tae atu tērā pire ki roto i te Whare Pāremata, i tuhia i te reo Pākehā. reo Māori, pire reo Māori i roto i te reo Pākehā. Nō reira, ko whakatikahia tērā, ka whakahokia ki roto i te reo Māori, reo rua nei, engari ko te mea whai mana, ko te, te, te mea uh, Māori. Ne? Nō reira, he tuatahitanga tērā. Tuatahitanga tērā. Koira te, me ki, uh, Kei reira tonu te oranga o tō tātou reo kao, engari e tohu, he tohu tērā a me kī mō te whare pāremata, ka mutu te tūmanako mō ngā tamariki. A, ka mutu ko te, te āhuatanga o te whare i hangaia, ko te mātāwai, ko ētai kei te kī, a, ko te mātāwai. Kei te hē tērā ki taku titiro. Ko te mātāwai, ko te wāhanga o te ao Māori i roto i te whare, a, whare reo kōrero. Nō reira, ā, i tēnei wā, ā, arā anō tētahi rūnanga, ko ngā minita me ētahi o Te Mātāwai, ko tēnei taha, ko Te Ao Pā, a Māori, ko Te Mātāwai, he kohikohinga, he, he, he waha kōrero o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi, mā rātou anō rātou e whakatika mō te reo Māori me tētahi rautaki reo Māori, arā anō te kāwanatanga me ngā minita e whakatika ana i a ia anō, mā te, Mā te Taura Whiri i te Reo Māori tērā, tērā taha e whakatika me tana rautaki, ā, ka mutu, mēnā he whāinga mō te reo Māori whānui, mō te matua o te whenua, mā te rūranga reo tērā e whakatinana. Nō reira, ko Te Mātāwai, he kōrero tērā mō tēnei taha o te whare, ka mutu ko mō ngā tāngata ka noho nei hei waha kōrero mō tō tātou reo. Kaua mō te kaupapa, ko te kaupapa ko tō tātou reo. Nō reira, kia mārama ai tērā. Nō reira, ka hoki whakahokia atu tērā ki te whare pāremata a te tau e tū mai nei. Nō reira, i au e huri whakamuri ana uh, ki taku noho i te, i te mata o te whenua, me pēnei pea te kī, e tino waimari ana au i noho nei au i te taho ētahi. Uh, koutou, o koutou, i ngā tau kua hipa ake, uh, ki te ako i tō tātou reo. Ko te mate kē, ko tēnei noho i tēnei ao, he nohonga a reo ao Pākehā, a ao pā, a, a Māori, me te whakawhitinga tētahi ki tētahi. Mena ko noho au ki roto i tētahi wāhi kōrero māu i ngā wā katoa, ko, ko, ko, ko tino harikoa. Ena, i reira, i mate ai te whānuitanga o ngā kupu kai au. Nō reira, ko ngā mea ka puta i ngā kura reo Māori ināianei, kei mua noa atu i au, mō te kōrero, mō te kōrero. Kei a rātou ngā kupu mō ngā take e hia kē nei. Ko taku reo, he āhua whāiti ngā kupu, ko ngā, ko ngā kupu kei au, he āhua ruarua nei. Nā te aha, nā taku kore puta ki roto i ngā wānanga ā-reo Māori, noho i te taha o ētahi. Mo te wa roa ki reira rongoa i te mea pai ki au e tamariki ana, oh, noho nei e te taha o enei koroua nei i a ratou e korero ana, pai. I tenei wa, ko te nuinga o taku wa he noho te whare paremata, he aha te reo, reo Pakeha. No reira, ah, ko, ko huri te, te whakaaro ki reira, ka hoki ki te marae, eh, ko tapupe te reo. No reira, he akoranga nui tera. Ah, Kua kite au i roto i te whare pāremata, ko tētahi āhuatanga ātaahua nei, ko te, ko au kei te kī, he reo, wai, he reo wairua te reo Māori. Ka tāia e tō tātou reo, te whakapiki i te wairua o te tangata, te turaki rānei te tangata, te whakaheke rānei, te whakaiti rānei te tangata. Engari, i roto i te whare pāremata, E toru pea ngā wā kua kite au i te tino, i te tino wairua o tō tātou reo. Uh, tuatahi, uh, i a mātou e kōrero ana mō te pire mō Tāmaki Makaurau, i reira a Grant, a Grant Hawk, i runga ake te whare pāremata. Kauhau tētahi, kātahi ka rongo mātou tētahi. Ma te nui runga ake na, i taka a Grant ki te papa. A, taku mohio he, he, he, a, heart attack ka pa ki a ia. Tetahi mea i pa ki a ia. Katahi ka ohorere te katoa. Ohorere. A, ara no na tikanga, tikanga Pakeha nei i roto i te whare paremata. Engari, a, i ro, e, na runga i te ahuatanga o tera ahuatanga, ahakoa kare au i kite i a ia i rongo, oh, oh, oh, oh. āhua, āhua āwangawanga ētahi. Sa, ka tahi ka tu ake, ka tuku i tētahi karakia. Tētahi karakia hei whakatau i te wairua o te whare pāremata, ka mutu ka waiata i tētahi waiata. Kia ngāwari te noho. Nā, i reira a āwangawanga, ā, nā te āhuatanga o tō tātou reo, me tērā, me te kawe o tō tātou reo, ā, ngāwari te noho te whare pāremata. Ka tīkina atu te korouana, ka heria ki waho. Tau pai te wairua o te whare pāremata. Ka tahi. Ka rua, ko te āhuatanga o te whare pāremata, ā, e pēreina, e pēnei ana. Tukituki te rāi, whakahē i te tangata, tuku i te kupu hahani, ngari, Kia tū tētahi ki te kōrero Māori, kore rawa koe e kite i tērā. Kore rawa. Ahakoa ngā kōrero i mua rānei o tētahi kōrero reo Māori, i muri rānei, ērā taha he tohe, he whakawhiu, he whakaiti, reo Māori, kore rawa. E kore rawa tētahi e kōrero. Tauira tuatoru, i te wā o te matenga o ngā ngā kai keri waru, wa, waro rānei, waro, ah, i te wai pounamu. Te wā i mate rātou, uh, e, te, e mena ka, ka, ka tū tētahi parekura pērā i tērā, uh, ka tū ngā kaiarahi o ngā rōpū katoa ki te tuku i tētahi kōrero. Oira, te nuinga ka tū ake. Ka pānuitia atu tētahi kōrero. I tērā wā kāore a Pita rāua ko Tariana i reira, nō reira ka tū au hei waha kōrero mō te Pāti Māori. Nā, ehara i te mea e rerekē noa atu te kōrero, ki tērā ka kōrero hīrunga te marae, kāo. Engari, i tuku au i tētahi poroporoaki anō nei i runga i te marae. Nā, ko te āhuatanga o te whare pāremata, i mua, kore au e kōrero mō mua, engari ināianei he āpiti taringa, kai tēnā, kai tēnā. I te whakarongo mai, tētahi ka kī whero rawa atu o tētahi o ngā rōpū. Ka kī whero. Pākehā nei. I whakarongo ia uh, ki taku kauhau. Ngāwari te noho te whare pāremata, Ko tērā tangata, he kōrero ia mō te tani, he whakahē ia i te kōrero o Tainui waka mō te taniwha. I te rori, i te rori ki Kirikiriroa, i ngā tau kua hipa ki puta te kōrero Waikato he taniwha kai reira, koinei i raruraru ai te rori, i raruraru ngā kaimahi, ērā āhuatanga katoa. Koia tētahi tangata whakahē, e kī, e kī, taniwha kai reira, tērā momo kōrero nei. Ā, ka tahi whaka, pō ko kohua nei. Engari, i tēnei rangi, i au e tuku i tēnei kōrero, ka haere mai ki au, i te tangi ia, i kī mai ki au, reo, reo Pākehā nei, kāre au i tino mārama ki tāu e kōrero nā, engari i rongo nei au i tō wairua. i rongo nei i tō wairua. Tangi nei. Okay. Tēnā koe. I hongi tonu. e whakaro ake, nā rungi nei tauira. A, ai, ko te taha ki au me taku hīkoi mo te reo engari, ēnei akoranga katoa. A, inau ko te o ko tātou reo, e hari te mea, e inga tau ko hipo ake, ko ētai ki, Nō kua ki tēnei kōrero. Kāore te nuinga o te ao Māori i te mōhio i tēnei wā tonu nei, i puta ēnei kaupapa katoa i te tohe, i te pakanga. Ēnei rā, te kōhanga reo, kia heria ngā tamariki ki te kōhanga reo, ā, ka waihotia ake ki reira, ka haere ki te kāinga, ka haere ki te mahi. Te wā i au, oho nei au i te hāwhe pāhete toru ki reira, ā, whakatika ai ngā nūpepa, mō tētahi kamupene hei kohi moni mō tō, tō mātou kōhanga reo. Te wā i au mō te Kura Kaupapa Māori, i mahi au i te Fundraiser 72 Hour, 72 Hour Broadcast-a-Thon mō te tekau mano tāra mō te Kura, mō te Kura Kaupapa Māori. I tohe taku hoa mō tētahi kōhanga reo, tohe nei ki te tāhū o te mātauranga. Nō reira, ko te hunga i tērā wā i kaha tautoko nei i te mea i puta i te tohe. I ēnei rā, kāore i te pērā. I te mea ko te kōhanga reo, ea, kei a koe. E, ko, ngā, ko ngā mea e haere ana ki te kōhanga reo, kāore i te rongo i tērā momo tohe i tēnei wā. Nō reira, ko piki haere te, te kaute o te hunga o te kōhanga reo, karekau. Ngā kura kaupapa Māori, āe. Engari, ko te hunga kōrero Māori, karekau. Nō reira, ki te kore tātou e mōhio i puta ēnei āhuatanga katoa i te tohe, ka noho tonu tātou i te ngoikore. I te ngoikore. Nō reira, Ka tiaki ēnei kōrero hema, he paku whakaaro ake ka whakatakotohia ki mua i a koutou. E hari te mea he kaupapa kotahi nei i roto i tērā kauhau. Engari, whakaaro ake, e pai kē me kōrero mō taku hīkoi i roto i te reo, taku harikoa kua tae mai ki a koutou, ā, me taku ngākau e kī ana, ā, kia eke ki te, kei te tohe i ēnei tohe mō te painga o taku mokopuna, Otirā, tana tamaiti, te wā ka puta ia, me te harikoa anō hoki mō te hunga ka ngākau nui nei ki tō tātou reo. Me whakakahia rātou, me, me mihi ki a rātou, ki te kore tātou e pērā, mā wai kē ai tērā e, e mahi. Nō reira, te tūmanakohia, he paku kōrero, he paku whakaaro ake mā koutou i a koutou e kōrero nei. Ā, ka mutu ai konei, kua kōkō kia au ki ngā tohe o te whare pāremata, ā, a te wiki e tū mai nei kua mutu, ā, hei a, ka harikoa, kua haere ki te whakatā. Engari, ā, ko tōku kāinga i tēnei wā, ā, ka hoki mai wāku tamariki katoa e rima ki te kāinga, ko te reo e kōrerohia ana, ko te reo Pākehā, ā, ka o, ko te reo Māori, ko taku kōtiro, he tākuta, ā, he tākuta, tākuta ā-rata nei, kaua pēnei tēnei tākuta e noho nei, engari proper tākuta. engari, koia tērā, aha kua pae mai, ēnei tamariki katoa o aku tamariki e rima, ko te tākuta, haere ki te kura auraki, kōhanga reo, kura auraki, Western Heights, ka puta ki te whare wānanga, Pākehā, ā, Tākuta. Nā mua rua, haere ki te kōhanga reo, kura kaupapa Māori, mainstream, ka tae Pākehā boarding school, ka tae whare wānanga, kura māhita. Nā mua tōru, kōhanga reo, kura kaupapa Māori, Māori boarding school, whare wānanga, journalist. Nā mua whā, kōhanga reo, kura kaupapa Māori, mainstream, Ah, ka Kōhanga Reo, mainstream, kura kaupapa Māori, kura kaupapa Māori, ah, ka puta film, director, ah, Whatanui tērā, ko te nama rima, ah, Kōhanga Reo, kura kaupapa Māori, ka puta ki te ao. Nō reira, i, rok, i roto i tōku ake whare, ah, Kōhanga Reo, Early Childhood Centre, mainstream, kura kaupapa Māori, Māori boarding school, Pākehā boarding school, uh, whare wānanga Pākehā, uh, ka puta ki te ao. Engari, i tōna mutunga, ka hoki mai ki te kāinga, ko tahi anake te reo, reo Māori. Ko tahi anake te reo, reo Māori. Ki wānganui a rātau anō. Whai rā, he aha, he aha te huarahi hei whāinga? Ko te tūmanako ia ka noho ahau, otirā tōku whānau hei tauira mō te reo, pēnei i a koutou, i te mea, mena ka taea e tō tātou iwi te kite i ētahi tauira me te mutunga mai o tērā āhuatanga o te, o te koroua, ā, tae rā anō ki, ki wāna uri e kōrero Māori ana, tērā pea he oranga anō rā mō tō tātou reo a te wā. Nō reira, kā tēnei kōrero, e hoa mā, noho pai mai i raro i te manaakitanga o te wāhi ngaro. Uh, Ka nui te mihi ki a koutou katoa koe puta mai, me te mihi anō rā ki a koe te tākuta Dean, a koutou, koutou murumāra, a tāne ama i tuku mai tēnei pōhiri ki au, me te, te pāpauri kāore au i kone ki te whakarongo ki ngā mātanga, a, ka, ka noho nei ki mui a koutou, ana, ēnei tokorua, a Valence, a,

I te aroha e i. Whai ra, tēnā koutou, kia ora tātou katoa.